Син туры юлдан бар, шулай юк ничек без сиңа әмер иттек. Ягъни нәрсә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә кушты, шуларның бөтенесен син үтәргә тиеш. Һәм дә нәрсәдән Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә тыйды, шуларның бөтенесеннән син тыелырга тиеш. Вә ман тәбә мәгәкә вә лә тәтгау иннәһү бимә тәгъмәлүнә басыйр. Һәм дә шулай юк Синең белә бергә кем тәүбә кылды, дип, Алла Сүбхәнәһү вә Тәгаләдән истигъфар сорады, шуннан соң Алла Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең куйган худудларын, законнарын шулар бөтенесен сез узырга тиеш тиел, чөнки Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә бөтен сезнең эшли торган эшләрегезне, гамәлләрегезне бөтенесен күреп тора. Шәһадәт китерәм әннә Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм Аллаһ Тәгалә илчесе һәм дә аның пәйгамбәре. Коръәни Кәримдә Аллаһ субханәһү вә тәгалә әйтә, Иннәл ләзинә калу Раббуна Аллаһу, шушы кешеләр дип кайсылар әттеләр, Безнең Раббыбыз Аллаһ субханәһү вә тәгалә. Шуннан соң ди, шул сүзләрне әткәч, иман китергәч,

Сезгә бер тиге дөньяда Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә бирә шул бер генә затны, кайсыны син телисең ди. То есть, акылыңа килә генә, фикереңә килә генә, сиңа Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә шуны бир ди. Шуңа күрә бер хадис бар Пәйгамбәребезнеке Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнеке, әнә бер сахаба килгән иде, И Әнбия пәйгамбәр Мөхәммәд, миңа ислам динендә әтәле шундый сүз диен, мин аны кемнән дә ишетмәм, ди. Ягъни шундый бик зур сүз, бик файдалы сүз диен, җөмлә, кайсыны мин синнән генә имкәниятем бар алырга? Үзгә кешедән мин ул сүзне ишетмәм, ди. Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә. Син, ди, әйт, Мин Аллаһ Тәгаләгә иман китердем, ягъни шәһадәт сүзен, Лә илаһә илляллаһ. Соңыннан соң, ди, син туры юлга бас, ди, ягъни үтәргә тиеш бөтен Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә нәрсә кушты, шуларның бөтенесен, анда намаз уку да керә, ураза тоту да һәм дә бөтен гөнаһлардан тыелу да. Вот шул ике кыска гына җөмлә, сүз, монда дүрт сүз, ләкин аның мәгънәсе бик зур, чөнки бу ике сүз шул бөтен ислам дине өчен дә тота. Беренчесе, Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, ә икенчесе, Аллаһ Тәгалә кушкан юл белән туры бару. То есть бу бөтен ислам дине шунда аның эчендә тора. Шуңа күрә без шуны бөтенесен аңларга тиеш, әннә әгәр дә кеше иман китерсә, чын күңеле белән, бөтен эченнән, йөрәге белән, ул бөтен Аллаһ Тәгалә әйткән сүзен үти. Әгәр дә ул теле белән генә әйтсә, йөрәгенә сеңмәсә, шул вакытта ул туры юлда ничек тә бара алмый. Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә.

Аллаһ Тәгалә шул аятьне иңдерде дә әйтте, Йә пәйгамбәр Мухаммәд, син аларга әйт ди, сез иман китермәдегез ди. Сез факат исламны гына кабул иттегез ди. Арабчаданың мәгънәсе бу. Иман китерү ул ягъни Качан син эчең белән дә, тышың белән дә тулысынча буйсынасың, ягъни тышың да нәрсә, Лә илаһә илляллаһ, эчеңдә дә шул, ягъни син Аллаһ Тәгаләгә иман китердең. Ә болар юк, болар әйттеләр, Йә Мухаммәд, без Аллага иман китердек, ә Аллаһ Тәгалә йөрәкләрен күрә, шуңа күрә, Алар тәмам белгертте пәйгамберебезгә, бу теркешләр иман китермәделе. Алар факат ислам, ислам ул нәрсә? Ул факат тыштан гына буйсыну, аңлатам, мәгънәсе ислам. Ислам сүзе шул, ул буйсыну. Әгәр дә кеше, мәсәлән, намаз укый, ул күренеп тора инде намаз укыйга, тагын хаҗга бирә, садака бирә, шулар бөтенесе, Тыштагы гамәлдә. Пәйгамбәребезгә анда әйтелгән, ди, хәдисендә әйтелгән, Әгәр дә кешеләр, ди, Лә иляха илляллаһ әйтсәләр, ди, намазларын укыса, садакаларын бирсәләр, ди, миңа аларга каршы сугышырга ярамый, ди. То есть алар синең кебек шундый ук мөселманнар. Ә инде Кыямәт көнендә, Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә карар инде, ди, алар шул безнең гамәлләрне нәрсә өчен эшләделәр. Хакыйкый Алла ризалыгы өченме, или миннән куркып кына, диеп, то есть күрсәтергә, что без мусульман, намаз укыйбыз, ураза тотабыз, садака бирәбез, лә иләһ иләллаһны әтәбез, ә эчебез дә тебез, Аллага ышанмаган. Без аны эшлибез ни? Чтобы Мухаммәд безгә каршы кылычын күтәреп килмәсен өчен генә. Вот шул. Ә теле котыр. Тошта Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә пәйгамбәребезгә тел, бу килгән кешеләр тел, алар әйттеләр, без иман китердек, ләкин хакыйкатьтә алар иман китермәделәр, алар факат исламны гына үтәделәр, ягъни исламны нәрсә? Тыштан гына. Ә эчендә, юк. Шуңа күрә шундый кешеләргә нәрсә әйтәләр? Монафикъ кеше. То есть ул килә мәсәлән мәчеткә, намаз укый, ураза тота, нитә, шулар бөтенесен эшли, ә эчен әйтеп белмибез. Шуңа күрә андый кешеләргә теле монафикъ. Ләкин аларны белә кем? Только Аллаһ Субханәһү ва Тәгалә генә, без аларны белмибез. Шуңа күрә шундый бар аема. Бар иман, кайсы бөтен эчеңдә бөтен ният белән. Ә бар ислам. Шуңа күрә әйтелгән бит, һәрбер иман китергән бәндә ул мөселман,